اکوں چس آسی انجوائے کریں دے ساڑے چینل نال جڑے راہو تاکوں مزیدار پیارا پیاری اپ ڈیٹ ڈیندے راہسوں ماشاءاللہ ویور نہر دا بڑا پیارا نظارہ ہے تاکوں انشاءاللہ امید ہے کہ بڑا پسند آسی نظارہ نہر دا ویدر ویدر بڑا پیارا ہے اصل اچ نا سورج ہی غروب تھیندا پہ تساں ڈیدے پے نا سورج غروب تھیندا پہ اے درختوں دے وچ پیاری پیاری کرن کرن نظر دی پئی ہے خوبصورت جا مزیدار ویلاگ تاکوں نظر پسند آسی ساڑا ویلاگ آج دا

لو ویور ماشاءاللہ اساں بڑی پیاری اور اپ ڈیٹ لوکیشن تے پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اتھوں دا ویو بڑا پسند آسی اتھوں دا ویو بڑا خوبصورت ہے پرمیشن گھن کے اساں پہنچ گئے ہیں اس جگہ دے ویو تو کو دکھاون ماشاءاللہ بڑا پیارا اور بڑا ہی نیچرل خوبصورت علاقہ ہے اس جگہ دا

اتھاں وی لوگ کافی یعنی کہ گھومن پھرن گھاس پٹھے کرن آئے ہوئے بڑا پیارا پیارا ماحول ہے اتھوں دا کہ میں آساں کیا بات ہے کہ اے بھائی اور اتھاں ودن تھے بال کو موٹر سائیکل سیکھیں دے کیا بات ہے ویور ماشاءاللہ بڑا پیارا اور بڑا پیارا لوک ہے اتھوں دا ویدر بڑا پیارا موسم ہے تاکو پسند آسی آج دا ویلوگ ساڑے ویلوگ نال جڑے رہو دیکھو بڑی پیاری کھجی لگی ہوئی ہے اتھاں پتے علی کھجی

اج دا مزے دار ولاگ ہے اور انشاءاللہ تہاکوں پسند آسی نال ساڈے چینل تے جڑے رہو تہاکوں پیاری پیاری اپ ڈیٹ ڈیندے رہسوں اساں ہیں وی تہاڈے بھرا سپیشلسٹ ہیں ساڈی ہیلپ کیتی کرو اور انشاءاللہ تعالی تہاکوں ویڈیو ساڈی پسند آسی دعا کریندے تساں سب ٹھیک ٹھاک ہوسو خیر خیریت نال ہوسو فاک دے دکھاؤ کتنا پیارا کلچر ہے بہت پیارا مزے دار لوکیشن بہت پیاری ہے اتھوں دی

اج دا ولاگ تہاکوں پسند آسی انشاءاللہ ساڈے چینل نال جڑے رہو تہاکوں پیاری پیاری مزیدار خوبصورت ڈیکھن کوں چیزاں ملسن کیونکہ اتھاں گڑنا بہت پیارا ماحول ہے ڈیدے پے وینے تساں ان سائیڈاں دے پودے سائیڈاں دے درخت آدھے سولنگ بنی ہوئی ہے بڑا پیارا پیارا مزیدار بڑا پیارا پیارا مزیدار ولاگ لگسی کیونکہ یہ جگہ بہت پیاری ہے اتھاں اکثر لوگ ساڈے علاقے دے ساڈے شہر دے اتھاں جانوں گھمن پھرن آندن وزٹ کرن آندن ماحول بڑا پیارا ہے کیونکہ ایہو سویں جگہ بہوں گھٹ ڈیکھن کو ملدی ہے بڑا پیارا پیار اور خوبصورت اور انشاءاللہ تعالی تہاکوں بہوں پسند آسی اس جگہ دا لوکیشن اتھاں پانی دے وچ درخت ڈٹھا ہوئے کیونکہ بس اڈھے جو پیسے کیا کر سکتے ہیں بڑا پیارا اور انشاءاللہ اتھاں گیٹ بھی ہے نال انہاں دی ایویں سیکیورٹی اتھاں ہوندی ہے آون دی اجازت کیا نہیں ہوندی لیکن اساں انشاءاللہ پرمیشن گھن کے آئے ہیں واپس روڈ دے آ گئے ہیں تاکو پسند آسی آج دا ویلاگ مزیدار ساڑھا ساڑھے چینل نال جڑے رہو بہو مزیدار میں آدھا کیا بات ہے ویور بار دا نہ کچھ اس طریقے دا سین ہے بہت پیارا سین ہے مزیدار میں آدھا کیا بات ہے اندر دا اس طریقے محول ہے تو سن ڈٹھے ہوئے بار دا کچھ ان طریقے دا محول ہے تو بہو پیارا لگ سی ساڑھا ویلاگ آج دا خوبصورت ساڈی سپورٹ کیتی کرو ہیلپ کیتی کرو ساڈی ویڈیو پوری واچ کیتی کرو کیونکہ تساں ساڈی ویڈیو واچ کرے سو ساڈے تے بہت کرم نوازی تہاڈی تھیسی تہاڈو انشاءاللہ پسند آسی ساڈا ولاگ۔ اے جہاز ون ویلنگ کریں دا بدا ہے لیکن ساکو دا جیب لگی ہے ساکو دا کو دیکھاؤ لیکن کیتی نہیں سی سارے سامنے چلو کوئی گال نہیں ساکو اس دن کیا غرض ہے مرل بیور سارے دے سائے اتھاں دا ماشاءاللہ کیسا پیارا نظارہ ہے مکئی بیجی ہوئی اتھاں تو کیسا لگ دے محول کیمیں دا نظارہ لگ دے تو کیونکہ ماشاءاللہ ساکو دا بڑا پسند آن دے یہ سوا نظارہ تو کو پسند آن دے کہ نہیں آن دے لیکن ساکو بہت خوبصورت لگ دے ماشاءاللہ ویور تاکو آج دا ویلاگ ساڑا پسند آیا ہو سی انشاءاللہ دعا کرینے ہیں تاکو ساڑا ویلاگ بڑا پیارا پیارا مزیدار لگا ہو سی ساڑے چینل نہ جڑے رہو اور انشاءاللہ تاکو پیاری پیاری اپڈیٹ دیندے رہا سوں ساکو دے ہو اجازتہ آج دے ہی ویلاگ نال ساڑی ویڈیو واچ کیتی کرو سلیم کھوکے علیہ کو سبسکرائب فالو کیتا کرو ساکوں انشاءاللہ پیاری پیاری مزیدار اپڈیٹ ڈیندے رہسو ساکوں تہاکوں انشاءاللہ بہت پیارا پیارا مزیدار تہاکوں ولاگ ملسی سپورٹ فالو لائک کیتا کرو ویور ساکوں ڈیو اجازتاں اللہ حافظ۔